Il-lenti tagħna llum se ddur għall-aħħar darba u daret fuq il-pankrazju. Il-pankrazju hija speċi sabiħa iżda fraġli fl-istess ħin. Dan minħabba li tikber fuq l-għaram tar-ramel, ambjent partikolari magħruf bl-Ingliż bħala sand dunes. Dan it-tip ta' ambjent huwa limitat immens ġewwa pajjiżna, fejn il-ftit postijiet li fadlilna huma kontinwament mhedda minħabba diversi fatturi. Xi drabi l-attività mill-bniedem taf twassal għal ħsara kbira fuq l-ispeċi naturali li magħhom naqsmu pajjiżna, xi kultant

Għaddielna matul is-sensiela kollha dawk il-ġmiel ta' ritratti illi huma kollha tiegħu u li għoġbu jaqsam magħna u magħkom. Nispera illi meta tkunu barra fin-natura tħarsu ftit iktar ukoll madwarkom. Eżatt, irridu nibżgħu għaliha u nħarsu naraw l-ambjent. Mill-bogħod. Eżatt. bil-bot. U mela nkunu miexjin il-fjuri msik, għanu l-insetti, għem jistagu ma nafġux. Grazzi ħafna, Aaron. Grazzi, Aaron, grazzi.
Mela, ħdejja għanna u koll l-Chanel u l-Cheryl. Għax issa ġej il-gran finale. Jisu sa, supposti konna applawzi gbar, dunna nkor u għek. Għara, jina ħanibda jina, ma ħanċafċa waħda kbira li l I, grazzi. Waħda kbira l-Cheryl u waħda kbira l-Chanel. Grazzi ħafna. Talli kontu magħna llum għaliex verament għalaqtulna s-sensiela Alla Grande, mhux hekk Carlo? Iva, jiena kuntent ħafna li kienu magħna għal dawn l-aħħar żewġ programmi u tkellimna ħafna fuq affarijiet differenti u ħdimna wkoll. Allura b'dak il-mod sebbaħna l-istudio tagħna għall-aħħar darba għal din is-sensiela, min jaf ma nafx jekk hux ħa jkollna Sensieliet oħrajn, imma dik inħalluha mbagħad għalikom it-telespettaturi. Sorpriża kif tħobb tagħmel int.
Dak jagħmlu na petition mbagħad ta' jiġu jħoġu bil-banners fit-toroq u hekk. Irridu vale, irridu oh. vale. Cheryl, aħna se nofrulek ukoll rigal ta' kummerċ ġust għax inti kont qiegħda taħdem u allura għadek ma ħattux grazzi għal Luke Diakonija Parroċċi li nirringrazzjawhom dawn ir-rigali li tawna għal mistiedna tagħna tibqa' tifkira ta' din Is-sensiela tagħna. Thank you. Mhux Eżatt. hekk?
Mela, aħna mmorru fuq wara, x'taħseb? Biex nibdew. eh, n- eh, Jiena naħseb li għandna nikkonkludu. ħafna x'namlu, Karlo, għaliex għandna ħafna nies li appoġġjawna f'dan il-programm. Iva, Mhux hekk? iva. ħafna nies li mingħajrhom u mingħajr l-għajnuna tagħhom kieku ma stajniex iwasslulkom Vale ta' din id-darba. Nibda billi nirringrazzja lil Net Television għal din l-opportunità li tana lill-crew tekniku kollu li b'tant paċenzja aktar mis-soltu għaliex ġenninniehom inċa int proprja ġenninthom inċaqalqu l-affarijiet minn naħa u l-oħra. Grazzi lilkom illi tajtuna l-appoġġ tagħkom fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u billi segwejtuna wkoll anki waqt il-ħin tax-xandira. U jekk forsi tliftu xi programm u tixtuqu terġgħu tarawh, dawn il-programmi kollha se jibqgħu fuq netondemand.mt u hemmhekk tistgħu tarawhom. U anki fuq YouTube. Iva, fuq il-YouTube channel ta' Net Television. Ekku.
Mela, jiena llum l-aħħar sorpriża tiegħi kienet li għandi l-isponsor bħalma jkollok inti. Tajjeb, għax ġeneralment inkun self-sponsored. Xorta sir sponsored, imma din biċċa żgħir għandi dal-pendent minn Jana. Iva. Indunajt mela qabbilnihom. Iva. Grazzi kbira lil Jana's Jewelry illi tipprovdi l-ġojjelli tiegħi matul is-sensiela kollha u dak il-ġnib ta' pendent illi tat lilek. Eżatt, eżatt.
Grazzi.
U Jana hija ġara tiegħi, allura nsellmilha. Allura iktar, titisselmilha. Naħseb il-gargu.
Grazzi ħafna lill-isponsors personali tiegħi, Alfie's Hair and Beauty Salon għal xagħri u għal makeup ta' spiss immurrilhom kważi kuljum biex jieħdu ħsiebi. Grazzi lil Nuvo għall-ħwejjeġ tiegħi u grazzi wkoll lil Miriam Borg, in-nail technician tiegħi. Tajjeb, nirringrazzjaw ukoll l-isponsors l-oħrajn li taw kontribut kbir biex dan il-programm iseħħ, Parti minnu huma u l-Home of Color kena Ruben waqt dawn is-sensi li kien qed jagħmlilna id-dekorazzjoni mal-ħajt min jaf in-nies li kienu qegħdin jgħaddu minn ġol istudio jgħaddu hawn x'inhu ġej. Qed jiffilmjaw bin-nies għaddejjin fuq is-sellum telgħu niżlin, fil-fatt hekk konna aħna. Jiġifieri kienet esperjenza unika kemm għalija u kemm għalikom it-telespettaturi. Nixtieqkom kemm jista' jkun tgħadduna l-informazzjoni kollha li intom tixtiequ taraw. f'sensiliet li jistgħu jseħħu iktar 'il quddiem fuq il-paġni tal-midja soċjali tagħna u hemmhekk inkunu qegħdin anke nirrispondukom u nirringrazzjawkom ukoll u anke jekk għandkom xi kritika nistennew aħna jien u Valerie kapaċi nieħduha kritika. Jiġifieri. Jiena nista' ngħid li ħa nimmissjak ħafna u ħa nimmissjakom ukoll għaliex Verament meta proġett jiġi fi tmiemu u tara dak ix-xogħol kollu l-ideat kollha li ingħaqdu flimkien grazzi għall-għajnuna ta' ħafna nies, għaliex insejna wkoll nirringrazzjaw lill-mistiedna bravissimi tagħna li kellna matul is-sensiela kollha li jsibu dak il-ftit ħin mill-ġurnata tagħhom jiġu hawnhekk magħna, però il-ftit ħin ikun hawnhekk u jippreparaw ħafna qabel biex isibulna r-ritratti, il-filmati, l-oġġetti li jġibu magħhom u x'naf jiena. Eżatt. Carlo, grazzi kbira lilek. Grazzi Milord. Grazzi immens opportunità oħra iva, li naħdmu fil-kien. Jiena nieħu gost ħafna miegħek Valeri. Issa se nagħmlu.
Jiena ħa nieħu nasa.
Ħadu nasa.
Għajjejt, għajjejt, għajjejt, għajjejt. Bda dawl kollu.
Jiena norqod kullum kien. Veru. Mela wisqali, nixtieq li norqod iktar. Norqod kullum kien ma jipportax.